Facebook and then ndzi tsale ku don't sleep lexi ni xi rhandzaka i ku so far this week ne a ni lavi ku hemba this week ever since hi vuya hi ta react-a ka tinghoma ta xigaza nakambe lava va swi tivaka va swi tiva ku a hi stop-i nyana ku react-a ka tinghoma ta xigaza content yi le ku teni ma swi tiva and na ni twa i nga ri like ni ta borheka ngopfu hi ku react-a and then ku nga ti content content yi le kuteni ene yi ta yi ri quality otherwise yi leyiwa yin'wanyana video yi ta va yi kha yi react ni sure ku i free style uh va ri yini i won't sleep bro thanks for the message hi ma ash okay if u lo ti producer-la ri kho a nga ha laveki okay vonani hi ta yi react-a ka yina leyiwa ni sure ku ri i free style.

ma swi tiva i yini like lexi xi nga endla ku ni hleketa ku hi ni react ka ka ta video hi mhaka ku ri e da mani xi tshame xi xi lahlela video yin'wanyani yo fana nyana na liya a ni swi tivi if always xi tshama xi ri ku endleni tinghoma to fana na letiwa hi leyi wa yin'wanyana ka da ma xi endlisa ku yini undefeated music da ma xi ya ti byela drop of freestyle each and every day. Ai tene leo age. Hey yo guys, um emthimbani ne so kuna concern leyikulu about album uh loko ni cheka most of you some of the fan kuna lava va twa ku nga ri album yi nge vi kona um i mhaka whatsoever that it's happening but then ee mvura a yi nga hleketi swona ntsena a yi hleketa no yi ta tshika music nanti i vuye hi power leswi yi nga vuyisa swona leswi i swi swa matimba leswiwa e mina ri ta tshika na ti-diesel dina mbilo nanti. undefeated a ku na nchumu xi nga ta disturb album ne um ni vula ku album ya ha ri ku teni okay album it's coming a ah, ni nge a ni swi tivi ni ta ku yi to continue kumbe yi ta sungula hansi but the fact it's it's it's coming so yeah album yi ta huma but if mi ze mi ni twa ni ku yi ta dileka nyana ya that is true sweswo ni nge mi hembeli nkarhi lowu mi a ni veke woho ni ku yi ta huma hi woho se ku ni ta boheka ku extenda nyana nkarhi nyana and i khale vhele mi karhi mi yi lava khale mi ni vutisa hi yoho na loko ni posta something a na ha nandzikeriwi na swi tiku loko ni hlaya ti-comment mi ni vutisa hi album hambi no posta sweswo ka swi nga yelani na album mi ni vutisa hi album Na swi tiva ku ka album mi la ku twa nchumu and I respect you for that. Um tihlweni ta mina mi rhandza na mi respecta. Um so album guys mi ta yi kuma swo boha. Um but then undefeated music it's back. Um

xi nga vuyisa so ingaku leswi swo mi kuma ku a studio ku onhake equipment ya yi one so ivi u tibyela leswi swo a ah, dammit alright munhu organize equipment leyiwani and then ni ta vuya and then loko xi vuya give it everything you have cause a xi le a xi le ku resteni xi za lexiwa cause ni vona content clean and then that man is ku ta va na pressure nyana loko album yi huma ku ta va na pressure so i need you guys ku mi ni sapota um i'm no one talented ku fika kwini but without you bafethu i'm nothing so undefeated music it's here to stay uh album ni ta yi kuma swo boha this year this year this year swo boha eh, i can't tell ku ri ni ta hemba sweswo but swo Okay. bomi It's fair. so yeah peace in god we trust Undefeated. ni fan alokuhemba ni fan ni big fan ni big fan ni big fan ya mthimbani mthimbani cause like ni yingisele tinghoma ta mthimbani khale before na gaza reactors yi sungula so i know like I've been following the guy van'wani va ti nqambi or va endlaku hip hop ya xigaza for the past decade Mtsimbani has been around for a very long time I remember cause a ku ri a wo hlayela vanhu va ko vanhu lava a va endla music wa wa xigaza especially hip hop ne a wo hlayela a ku ri a ku ri Damani a ku ri Mtsimbani ku va na mani ku va na na xize xin'wana va ri i D_M_S, snake ku va na crazy boy xidamu lexi xi nga ze xi ba track yin'wana ya beef yi duma blind ya ya Lilly Cado na vo mani a va ba music wa yena na vo mayiza lama ma ka long life record lama a ma ba xigaza na mo and then vo xiphola vo xiphola i vafana vo xiphola .

mara that mani xi ve kona gamini for a very long time and ni fanekele ni swi respect-a sweswo xiphola dya tsala too much i think ledyiwa dya repa dya tinyiketela mara ka ka xigaza ku hava munhu wo tsala hip hop ku fana na na xiphola kumbexana dyi na competition okay yeah dyi na competition kumbexana sweswiwa xiphola dya tsala nandi loko no Age yin'wani i va un'wani wa ma rapper lama nga blind ka xigaza vanhu lava ni va tivaka ka xigaza if a ni nge ku hlayi i sorry I think Mthimbani na Xiphola, Canicee na vo mani lavan'wanyani hinkwavo va nyamalalini and then vanhu lava nga sala game hi valavo. a swi tiyisisi so yeah man album loko yi dropa hi fanekele hi meka sure ni ta ta kwalawani ni ta reacta ka yona life eh loko hi huma hi vulavula hi yona otherwise kusuka ka mina na gaza reactors ni ri ni ku rhandza hi rirhandzu ra love